my country pipo una welcome back to my channel today vee don come out come blast venita give venita better woto woto after venita come out to come like a shady tweet about her and also fina claim against travel beta and um the trip wey be say dem suppose carry her go travel beta don come out come counter wetin phyna talk so a few days ago phyna come out to come tell us the outcome of the meeting wey be say she get with multichoice and according to her she say travel beta tell her talk say na Kenya and Morocco na him she go go say na wetin multichoice tell her say travel beta tell dem so travel beta come come out to come counter the thing say me and una no tok anytin like dat, say if una dey tok all those tins, e fit bring legal actions against both parties. And Travelbeta come end di statement wit say dem we trust dat dis will be di end of dis mata, which means Travelbeta don tire for both Phyna and di MultiChoice mata. So Travelbeta, una go just read wetin dem write for here, Travelbeta still stand on di ground tok say na Maldives dem go carry Phyna go, make she for di vacation wey be say she dey dey promise her initially. and also Pepsi and um unique soap don give Phyna the product wey be say they promise her one year supply of the product they don carry everything give her for so for the video as Phyna dey drop dey show people the video she come make a particular statement for inside the video wey be say she dey talk say um she no go even use the unique soap so that thing come make Nigerians come dey call her out say babe that statement dey very insensitive you no need to belittle the company just because

they wouldn't have given her prizes too bad the next person say wrong person don win shoe werey say i won't use it anyway iq low as they dey drag phyna online that one no concern the girl she come out come dey drag multichoice again according to her she say na multi which means multichoice lied to her say the um travel better they tell her to say na kenya morocco na she go go for the trip no really know wetin multichoice the vendetta wey multichoice get against phyna but whatever it is i hope say dem go settle am amicably from my own perspective I believe to say the the grand prize wey be say dem promise Fina na hundred million naira hundred million naira na make Multichoice dey negotiate say na thirty million naira dem say both worth of prizes everything both the prize wey she win everything suppose be hundred million naira so Fina now dey claim to say no say she want one BTC for her account so that they go she go um so that she go convert am by herself but I no sure say MultiChoice go do am like that because after all na hundred million naira na she be her grand prize so they go gas give her the exact amount the the value of the one BTC that time wey be for 2022 when she win am and na 13 million naira na be the value that time. Nobody dey say make Phyna no fight for what is right but I hope she go think am well sit down and reason dis thing well well, dat ninety million wey be sey she dey talk about so, even if she carry Multichoice go court, I no sure sey dem go give her dat ninety million. You and I know as court matter be for dis country, dem go drag am for ten years, de court de thing go still dey, Phyna no go get dat money. So na just my opinion for de matter. So unto Beauty and Ne-Yo matter.

the extent say she even call venita names for that interview all those type of things boku na i don drop am i don drop that particular news for my channel before so those of una wey be say wa- don never watch am you can go scroll down and check for it and for the for the interview too v come out come call her venita say she too na one of the obstacle wey be say happen for her relationship with neo so recent neo come dey date beauty tukura na and everywhere don everybody don dey go gaga concerning the matter venita fans have been dragging vee dey dey insult vee dey dey insult adekunle since i no know the obsession wey those that that her fans get with both vee and adekunle no be must say adekunle must date venita no be must the boy don reject una venita reject the money wey una give am una still no wan let am be vee have been minding her business with her new boyfriend wey be say allegedly they say na dj sean abi na wetin and she dey on her own she have been posting that dj sean even before um um wetin be im name Neo come out from Big Brother house so I no know why everybody dey attack her so the particular tweet wey be say the person tweet wey Venita come go like na im make V come come out come react to make I read wetin the person talk. The person say it's giving look at me na Venita fan o you dey see am na Venita fans dem no dey ever rest e come say it's giving look at me I have a man too and i'm happy blogs tok about me and my man i'm also in a relationship insert caption post fit and tatoo am neo and beauty una do dis one venita con go go like di tweet as she like am bloggers con go go screenshot di tin con post am vee con see am na so vee vex o vee con come out con say a fool at forty is a fool forever so na venita na be di fool at forty i thought venita is thirty seven years old she never really reach forty na. Venita no throw shades at Adekunle, she go throw shade at Vee. Like the girl, she so obsessed with those two people. I no know wetin be the problem with Venita and Adekunle and Vee. I no understand the, the, the connection there. But as Vee insult her, na so Venita come come back, come fire back at Vee. Venita come say, I'm not Jesus. I cannot perform miracles and I cannot raise Lazarus from the dead. Namaste. The past should stay exactly

they need to rest from the obsession wey they get with both Adekunle and um V. Make everybody move on. Those people, they don't even move on with their life. They, they not even they remember you. So make una move on. Leave them alone. You don't get fresh babe, beauty to Kura, a very beautiful girl. Why una not go concentrate on that particular ship wey una love so much and leave other people alone? If you want ship with DJ, that's her, her business. So make una allow them rest. Una take care, una bye.